Spiss jiġrilna li nifhmu l-qdusija bħala l-osservanza riġida ta' ruxxmata preċetti u liġijiet. Imma meta kien iffaċċjat b'din is-sitwazzjoni, Ġesù offra triq aktar sempliċi, dik tal-imħabba ta' Alla u l-imħabba tal-proxxmu. Fl-esortazzjoni appostolika tiegħu Gaudete et exultate, il-Papa Franġisku jitkellem dwar dan ukoll. Fit-Testment il-Ġdid, Ġesù jiġbor il-Liġi, l-Għaxar Kmandamenti, f'żewġ kelmiet, Ħobb 'il Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu, bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet tiegħek kollha, u ħobb 'il għajrek bħalek innifsek. U proprju l-Papa jfakkarna illi dawn mhumiex żewġ formuli li jippreżentalna Ġesù biex insiru qaddisin, imma formula waħda, iż-żewġt uċuħ tal-istess munita. Jekk inti tħobb lil Alla, hemm bżonn illi tħobb lil għajrek. Inti ma tistax tħobb lil għajrek u ma tħobbx lil Alla li ħalqek. Wara kollox, Alla għamlek xbieha tiegħu u hekk għamel lil ħuk, lil oħtok. Lilna lkoll għamilna xbieha tiegħu u għalhekk anki aħwa ta' xulxin, ulied l-istess Missier. Il-Papa jrid ifakkarna li biex insiru qaddisin għandna bżonn ta' xulxin. Ma nistgħux naslu l-ġenna jekk mhux flimkien. Għalhekk il-Knisja, għalhekk il-komunità, aħna nsiru qaddisin bl-għajnuna ta' xulxin, bl-eżempji ta' xulxin, bil-korrezzjonijiet illi nagħmlu 'l xulxin. Waħda mill-eqdem prattiċi fil-Knisja dejjem kienet il-korrezzjoni fraterna. Jekk ħuk żbalja, ikkoreġih, agħdru ħobbu u riħ it-triq it-tajba, jekk imbagħad jibqa' jippersisti u l-iżball jibqa' ma jagħrfux, imbagħad iwa, ħalli tieħdu f'idejn l-awtoritajiet. X'ifisser dan? Ifisser illi aħna bħala Knisja hemm bżonn nagħtu iktar valur lill-komunità. Il-parroċċi tagħna, il-komunitajiet tagħna huma l-post ideali fejn aħna nistgħu ngħinu lil xulxin nikbru fil-qdusija. Kemm drabi forsi niżolaw ruħna, kemm anki fil-Knisja Sfonturatament, qiegħed jinfirex l-individwaliżmu, naħsbu illi nistgħu nipprattikaw il-fidi weħidna, 'il ġewwa mill-bieb tad-dar tagħna, imma barra ma' xulxin, ma' ħutna, ma nesprimu bl-ebda mod dak li nemmnu fih. Anki s-soċjetà tal-lum qiegħda bil-modi tagħha, bit-tfixkil tagħha, iġġegħelna nżommu, nikkonfinaw il-fidi għal xi ħaġa għall-isfera privata. Imma aħna ma nistgħux insiru qaddisin jekk ma nurux lid-dinja bil-ferħ li tiltaqa' ma' Kristu, b'kemm hi ħaġa sabiħa li jkollok 'l Kristu fil-ħajja tiegħek. Għalhekk proprju anki San Ġakbu fl-ittra tiegħu jfakkarna illi l-fidi tagħna rridu nuruha mill-għemil. Proprju min jixtieq isir qaddis ma jistax biss joqgħod jippontifika fuq il-fidi tiegħu u jgħid kemm jemmen f'Alla u jieqaf hemm, imma hemm bżonn illi din il-fidi jpoġġiha fil-prattika. Kif tfakkarna wkoll l-Iskrittura, il-karità tgħatti kotra tad-dnubiet. U tassew illi l-vera fidi ipprattikata hija proprju l-fidi li aħna ngħixu fl-imħabba, fil-ħniena, fil-karità, fil-ġenerożità, fid-djakonija, fis-servizz, fil-qadi li nuru ma' ħutna fil-bżonn. Din żgur illi hija tema ħafna għal qalb il-Papa Franġisku, mhux ta' b'xejn illi ftit biss tas-snin ilu sejjaħ il-Ġublew tal-Ħniena proprju biex ifakkarna li l-ħniena hija waħda mill-akbar opri li jista' jwettaq in-nisrani fil-ħajja tiegħu biex jgħix bħal Kristu. Il-ħniena mhijiex biss għal dik is-sena mqaddsa li għexna flimkien imma hija l-vokazzjoni, is-sejħa tan-nisrani matul ħajtu kollu. Jekk aħna nuru ħniena mal-oħrajn, jekk aħna nwettqu tassew l-opri tal-ħniena, nistgħu ngħidu li għandna ċertifikat iffirmat għall-ġenna u tassew nistgħu mbagħad minn wiċċna minn quddiem ngħidu li qed infittxu u rnexxielna